Re a le amogela go phephetšo, banenyana. Leono le swanetše go hla mentlotšabi. Na le lokile? Kona a re thome. Hmm, ke thome kae? Ke a tseba. Lebelela mebala yo. Ke tlo kgabiša marulelo. E a phadima ebile e a tšhididi. Ke tlo go fofetša katlo. Wow! Hei! O dira eng? Ke lokile. Ke tlo thoma ka marulelo le nna. Eupša ke tlo šomiša diketantšha tšhipi. Oe! Go lokile kudu. Go na le gatong la katlo, ke tlo fega le gata. Na o tšhogile? Ha! Ka botse! Ka nnete? Gona e bebelela diforeime tša ka tše dibotse tša lefase, eng? Ke tlo ba le tšentsho. Hmm. E, go thweng le thweng. Hmm. Ke swanetše go tlaleletša ka eng? Gona! Ke tlo tšha palete ya ka e phadimago ya meriti. Maboto a ntlo ya ka e pinki ya tlo ba mabotse kudu. Ke se se thabišago fela. Oh! Oh! Ke tšama leatlana ka kakang. Wow! Bjale ke tlo tlaleletša ka mmete o monenyane o boleta. Setulo sa matsogo sa phepole le tafola ya pelo e pinki. Ke tlaleletša ka thalaminwe. Wow! What? Kona ke tlo ba le bomankadi bjalo ka mokgabišo. Lebelela. E bonagala e le makachago mabotong a phepole. Le... lebelela seo! Dipetša tša ka di tlo ba tše di loketšego mo. Go fedile! Sofa ya go ba le bobi bja segogo. Tafola ya go ba le legata. Le tafola ya ka thoko ga malao. Ke tla leletša ka mokgabišo ka godimo le mmete o boleta o moso ka nnete. Lebelela le bone leo. Oh, tšungama. Hmm, ke tlo kgomaretša senepe sa Wednesday le botong. Tsela, na o tlo rata phapoši ye? Ka nete. All right, all right, all right. Se se a tšhosa. Okay. Ew! Ke tlo boela morago ntlong ya ka. Lebelela motšhene o wa go rekiša. Go na le malekere a bose ka gare le bere e botse. Tše mmalwa tša tšona. Hmm. Ke nagana gore ke na le kgopolo e nngwe. Gona, a re boneng. Lebelela molalatladi o botse. O tsamaelana ka botse le lebotong le. Enid, Na o nyaka tšhebose? Ke tšeo. Ke di tsenya ka moraleng. Oh, thank you. Ke nagana gore o tlo go rata. Bose a kere. Gona gona banenyana, lebato la pele le lokile. Se se lokile ka botlalo. Wow! A re feteleng go se se latelago. Ke tlo šomiša dafalo tšentšho bakeng sa khitšhile gona. Oge, lebelela dikabine tšeo tša go ba le magata ka nnete. Le lepokisi la nnete la setopo kgauswi le yona. Ke a dlala fela. Go na le dirakamo, tafola, ditulo le tše dingwe tša go yela ka nnete. Wow! Moya o bjalo! Sešupanako sa kgale le botong. Dilo tše mmalwa gape gomme go lokile. Oh!

Toro e mpe ka ka kang? Hitši ye ga e sa swanela. Hmm. Go thweng ka ye? E, e kaone kudu. Ke tlo thala se sengwe godimo ga dikabine tše pinki. A re boneng. Oho! Seo se sebotse kudu! Ke tla leletša ka dintlha tše mmalwa gape. Wow! Ke na moitseanape wa go thala. Na sega se se sebotse? Ke se Tsenya ka gare. Wow! Ke šetše ke rata se. Ke bea tafola le setulo fase. Wow! A re se ke ra lebala ka katse. Oyo mokaone kudu. Oh, ke lebetše ka botlalo. Re nyaka seboledi se pinki. Gome go bonagala se se rata. Oh, mino wo. Banenyana, ke tšia lena e lokile. Oh, go na le lešata kudu. Gome le rata bjang, banenyana? Kona, re a fetela pele. Oh, awa, awa, segoko. Ema, seo ga se saenete. Tina, ga go tshekiše. Kona, kona, kona. A re boneng bobi bja segoko. Dikgonyetše dibotse bjale. Gomme ke tlo tlaleletša ka metekape yana. Ga go gobe. Go thweng ka wena? Kome dikhonye tša ka e tlo ba dipheta tša mebala. Ke se se botse kudu. Lebelela! Ke se lefasetere le lengwe le lengwe gape le mete o phadimago le gona. Lebato ka moka le tlo khupetšwa ka wona. E a tšhosa. O dira eng mo? Hmm. Ema ganyenyane. Ke tšeo. Seo se a tshegiša. Oh, lofatla la ka. Eng? E swanetše go bušetšwa ka peyana. Hmm. Gona, go kaone kudu. Ke tlo go bontšha bjale. Gona, Ke re bolela ka pampiri ya lebotong, ka phapošing ya boraro, go tlo ba le diunicorn le melalatladi lebotong. E bonagala e phadima e bile e le botse. Seo ke lefelo la dikwatse tša lena. Malao a lena a mabotse. Lebelela mosamo wa sebopego sa pelo. Tafola ya go itokiša ka nnete. Wow, dilo tše ntši tše di botse. O tlo go rata. Efa letsogo, mokwera. Gona, gona, gona, Tina. Ntlo ya ka e lokile. Haha, ke bile wa go akgofa. Ke swanetše go dira eng? Uu, malao a maso a go ba le ngwedi. Ke se se makatšago. Ke tla letša ka dintla tše dingwe. Oh, di laetše tšeo. Fiole ka nnete, kgauswi le malao a gago. O nagana eng Wednesday? Oh. Okay, here we go. Eh, o ka kgona go bapala bjale. Lebelela, Brittany. Ke ka tsela yeo go swanetšego go ba ka gona. Oh my. A re boneng. Ntlo e loketše Wednesday. Lebakeng sa Enid le gona. Ga gona sesebe. Banenyana ba na le nako e botse le dipopi tša bona. Brittany, Na go na le se se fošaketšego? Tina, Lena ga le ipshine. Oh, banenyana ba tšweletše ka se sengwe. Gabotse, le ka bapala mmogo. Le ge dintlo le dipopi tša lena di fapane kudu, gomme malekere a ka abelwana, ipshineng ka nako e botse, gomme re tlo bonana phephetšong e latelago. E tlo ba ka pešana. Gabotse!